Le, Daya chu component ke pahnih nei a ni a, anode leh cathode tiin kan sawi thin a, anode hi positive angin kan sawi a, cathode hi negative anga sawi thin a ni. Kan diode a a vara inrin lampang kha cathode lam chu a ni. A hnuaia mi hi circuit a a symbol kan ziah dan a ni. Diode hi semiconductor atanga siam a nih avangin conductor, current kaltlang theihna, ang emaw insulator, current kaltlang theih lohna, angin a awm thei a. Diode anode lamah positive kan connect a, cathode lamah negative kan connect chuan diode ah current a kaltlang thei a, tinga connection kan siam hian forward bias kan ti a ni. Ti hian diode kal tlangin LED ah limiting resistor nen ka connect a. Forward bias a kan hman avangin kan circuit ah current kan nei a. Diode hian amah voltage drop a nei thin a. Tuna kan circuit ah hi chuan zero point five volt vel a drop a. Hei hi diode forward voltage kan ti a. A voltage drop zat tur chu current kal zat ah a innghat a. Amaherawhchu a tlangpuiin zero point seven volt vel a lak thin a ni. Tuna kan circuit ah five volt supply kan nei a, diode in zero point five volt a drop chuan output ah four point five volt vel chauh kan nei dawn tihna a ni a. Hetiang a nih avang hian circuit kan design a, diode kan hman hunah khan a voltage drop zat tur kha kan chhut tel a ngai thin a ni. Diode cathode lamah positive kan connect a, anode lamah negative kan connect ve thung chuan Diode hi insulator angin a awm a, current a kal tlang tir thei lo va, chutiang anga connection kan siam chuan reverse bias kan ti a ni. Nihchhina circuit-ah pawh khan diode hi reverse zawnga kan dah chuan circuit-ah current kan nei lo va, chuvang chuan diode hnathawh ber chu current kawngkhat zawnga kal tira a let zawng dang a ni. Chuvang chuan diode hi kan circuit ah current kal dan, control, nan kan hmang thei a. Tin, kan circuit input ah diode hi tinga kan connect hian supply atanga positive leh negative connect sualpala kan circuit chhe thei tur laka vengtu atan kan hmang thin a, chu chu reverse voltage protection kan ti a ni.

Negative a nih ve chiah khan kan diode kha reverse ang a nih tawh avangin output kan nei thei tawh lova, negative zawng an cut a ni. Positive chauh kan neih avang hian hei hi DC a ni a, amarawh chu la filter ngai a ni. Awle, kha kha diode hnathawh dan leh a hman dan tlangpui chu a ni a. Tuna diode kan hman hi 1N4007, one ampere current thleng dawl a ni a. Current sang zawk dawl chi pawh a awm a, kan mamawh dan a zir khan hman tur a ni.

Low voltage drop kan tih chuan nachina kan sawi tak ang khan kan diode chuan zero point seven volt vel a drop kan ti a, Schottky diode erawh chuan zero point two volt vel chauh a drop a ni. Heng a nih avang hian kan circuit ah power loss kan nei tlem phah a, circuit voltage hniam te a thawk ho ah phei chuan hetiang voltage drop hi tlem thei ang ber a dah kan duh thin avangin Schottky diode hi hman a tul phah thin a ni. Fast switching speed kan tih hi han en leh ta ila, nichina kan half wave rectifier kha han en let ila, kan AC frequency hi ten kilohertz a kan dah san a, a waveform kan en chuan negative lama output tlem kan nei tel tawh a, DC kan tih kha a ni thei tawh lova, hei hi kan diode a in switch ran loh vang a ni a, kan thil duh lo tawp kha a ni.

Mahse, tinghin kan hmang ngai lo va, Ziner pin hian reverse voltage ZD kan tih an nei thauh a, helaia cutter line ang hian reverse a kan han connect hian Ziner ah a reverse voltage zat a drop thin a, hei hi voltage regulator tan leh reference voltage siam nan kan hmang thin a ni. Entir nan Travel Supply ah Zener Reverse in Limiting Register nen ka connect a. Ka Zener hman hi 1N4733A Reverse Voltage five Volt nei a nih avangin Output ah five Volt kan nei thei a. Hei hi Regulator atana kan hman dan chu a ni. Hetiang deuh chiah hian voltage reference siam nana hman theih bawk a, entir nan he mosfet hian a gate voltage a fifteen volt no nei ta se, supply atanga kan connect thlak ringawt chuan kan mosfet a kang chhe dawn a, chutiangah chuan Zener diode entir nan one N four seven four four ZD fifteen volt nei kha reverse a kan dah chuan a gate ah fifteen volt kan nei thei a ni, hei hi reference voltage tia kan sawi thin chu a ni. Awle, ka michinah khan duh tawk phawt ila, video dangah projector nen kan inhmu leh dawn nia.